Filwaqt li ħafna ħwienet u negozji f'dan iż-żmien tal-Covid 19 għalqu x-shutters u tfew id-dwal kollha, il-kuntratturi setgħu jibqgħu jaħdmu b'kollox mixgħul, iwaqqgħu, iħaffru u jibnu. U biex iwieġeb dwar dan u ħafna affarijiet oħra fost l-oħrajn, nilqa' magħna issa lill-Ministru għall-Ambjent, Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar, Dottor Aaron Farrugia. Grazzi ħafna Ministru. Ministru intom fl-aħħar ġranet irranġajtu legal notice lil MEPA biex tiffaċilita li toħroġ il-permessi u anke biex min ikun qed jibni jkun jista' jibni għal perjodu aktar fit-tul, vera?
Le. Ħriġna żewġ avviżi legali illi bl-ewwel wieħed qegħdin ngħidu illi l-permessi li hawn fl-idejn jiġu estiżi bi tliet snin. U dan għamilnieh biex meta il-Covid 19 ikun warajna ma jkollniex lil Malta kollha construction site, jiġifieri għedna illi ma jagħmilx sens illi jkollna nies illi għandhom permessi li ħa jiskadu u allura kulħadd jibda jagħmel żvilupp f'daqqa u b'hekk tajna ċ-ċans illi l-iżvilupp li inti għandek f'idejk, jiġifieri il-permess li għandek f'idejk, inti dak tista' tagħmlu fit-tliet snin li ġejjin biex nippejsjaw l-iżvilupp fil-pajjiż. Mela hija miżura ambjentali. Bl-avviż legali l-oħra, Mark, rajna illi l-Awtorità tal-Ippjanar tibqa' għaddejja bil-laqgħat tagħha tal-bordijiet mingħajr ma npoġġu n-nies f'kamra waħda, jiġifieri illi l-periti, anki l-objectors, imma wkoll il-board members jistgħu jiltaqgħu xorta b'mod virtwali, u b'hekk ix-xogħol jibqa' jżid għaliex aħna qed ngħixu fi żmien straordinarju fejn ma nafux meta ħa noħorġu minnu. Ovvjament ħarisna wkoll id-digital divide, jiġifieri għarafna illi hemm nies illi m'għandhomx internet, m'għandhomx kompjuter, m'għandhomx biex isegwu u b'hekk allura għal dawn in-nies rajna li jkollna uffiċċji mgħammra b'laptop biex huma jkunu jistgħu jmorru il-Planning Authority l-Furjana u jsegwu f'uffiċċju weħedhom il-proceedings tal-Planning Authority. Jiena kburi ngħid illi l-laqgħat li saru fl-aħħar ġimgħat irnexxew u proprju fuq il-passi ta' Malta imxew pajjiżi oħra fosthom ir-Renju Unit illi segwa l-passi ta' Malta. Però ħafna nies qed jistaqsuna, isma', dan waqaf kulħadd, kulħadd qiegħed id-dar, issa qegħdin ħafna aktar id-dar u allura jekk qiegħed ħdejn construction site ħa nismagħha minn filgħodu sa filgħaxija. Dan l-istorbju kollu għax ma waqafitx il-kostruzzjoni wkoll? Għax issa jkollna noqogħdu d-dar lanqas tista' tgħid sakemm qed iħaffru ħdejja mmur ix-xogħol, issa rrid noqgħod naħdem mid-dar bil-gaffa ħdejja. Ma setgħetx waqfet il-kostruzzjoni wkoll f'daż-żmien? Mela, l-argument prinċipali huwa illi l-industrija llum tħaddem eluf ta' nies magħha u hija pilastru importanti għall-ekonomija Maltija. Jien bħala Ministru membru fil-Cabinet U lil hinn ukoll allura mill-argumenti ambjentali li qed inġib 'il quddiem, jiena wkoll il-Ministru tal-Ippjanar parti minn Gvern illi rridu nħarsu wkoll is-sistema ekonomika tal-pajjiż. Lil hinn minn dan, il-Malta Developers Association żaru lili kif ukoll lill-Ministru responsabbli mill-Iżvilupp, jiġifieri l-Ministru Borg, li naqqalulna li huma jixtiequ illi jaħdmu f'ħinijiet iqsar minn dawk illi l-liġi tagħti u r-risposta tiegħi kienet illi m'għandhomx bżonn il-Gvern biex jagħmlu dan, jiġifieri jekk huma jixtiequ illi jaħdmu f'ħinijiet iqsar, dan jistgħu jagħmluh minnufih. Mela, e, qed jingħad li l-arja, nitolbok iżżomm fil-qoftiet aktar fil-qosor, li qed jingħad li l-arja ta' Malta indafet ħafna. Di vera ġifieri għandna n-numri fidejna?
Iva, għandna l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi illi għandha b'mod tanġibbli n-numri illi juru tnaqqis drastiku fit-tniġġis tal-arja ta' madwarna. U allura l-argument huwa illi post Covid irridu nibdew ngħixu ħajja differenti minn dik illi kellna. Dan nistgħu nagħmluh u dan hija d-direzzjoni li għandna nieħdu bħala pajjiż. Jiġifieri konna, Doctor Farrugia, konna konna ngħidu għandna problema ta' traffic, pereżempju, din qisha issa solviet. Jista' jkun li tieħdu miżuri biex in-nies jistgħu jibqgħu jaħdmu mid-dar, jibqgħu jaħdmu mid-dar wara li jgħaddi kollox?
Jiena, jiena hekk nispera għaliex il-Covid ħa jkun warajna fiż-żmien li ġej imma l-ikbar problema u sfida li l-pajjiż għandu hija tat-tibdil fil-klima illi hija wkoll għandha mard respiratorju u challenges oħra, sfidi oħra illi jekk ma nieħdux ħsiebhom dawn mhux ħa negħlbuhom fiż-żmien li ġej. Għalhekk l-istil ta' ħajja tagħna wara Covid 19 għandu jinbidel. Dil-ġimgħa ħabbartu li se jinbena dal-impjant ġdid, impjant li kien hemm kontroversja għax anke kien hemm xi bdiewa li ma kinux qablu miegħu, imma issa qisu li li hemm qbil. X'inhu malajr dal-impjant, tikkonkludi u nagħlqu.
Iva Mark, bażikament qegħdin nibdlu l-iskart ta' pajjiżna f'riżors għall-ewwel darba fil-pajjiż. Ħa jkollna erba' impjanti state of the art li permezz tagħhom l-iskart se jgħaddi f'enerġija jew inkella se jgħaddi f'kompost għall-farmers, għall-bdiewa, jew inkella se nkunu qegħdin nilħqu l-miri tagħna ta' riċiklaġġ. Dan qed nagħmluh fuq erba' impjanti li kollha flimkien se jsiru fuq medda ta' art li tmiss mat-80,000 metru kwadru. Infakkar illi l-pjan oriġinali kien illi l-Gvern jieħu madwar 270,000 metru kwadru u allura l-pjan ta' issa huwa li ħa nieħdu inqas minn terz ta' dik l-art. U allura hemmhekk smajna l-karba wkoll tal-bdiewa tal-inħawi tal-Magħta, imma fl-istess ħin se nkunu qed nimbuttaw 'il quddiem dan il-proġett illi għall-ewwel darba se jindirizza t-targets ambjentali, it-targets ta' riċiklar u mhux se nibqgħu bħala pajjiż nieħdu iktar art biex nagħmluha landfill. Jiġifieri, bażikament, it-triq 'il quddiem hija illi nifqu nieħdu iktar artijiet għal-landfilling, imma ħa nkunu qegħdin nużaw il-Waste to Energy Plant flimkien ma' dawn l-impjanti biex pajjiżna għall-ewwel darba l-iskart li aħna nipproduċu bħala familji nagħmluh bħala riżorsa. Ministru, grazzi ħafna, grazzi ħafna u lejl